Ndi matsheloni ndi kho tama u vha vusa matsheloni haya dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yeso Khristo. Ḓuvha ḽa vhuḓi ḽe Murena ari tonda ngaḽo ḽine ra kho tama uri na riṋe ri vhone zwe Murena ari vhetshela. Vha a ḓivha uri ipfhi ḽa Mudzimu ḽi ri heḽi ndi ḓuvha ḽe Mudzimu vha ḽi tonda ḽine ra fanela u ḓiphina ra ḽi khana ri khaḽo. Na zwino ri khou tama uri ri vhone zwe Mudzimu a ri vhetshela ṋamusi. Ṋamusi ndi khou tama u amba navho nga mulaedza u songo tou vhaho mulapfu mara une nda zwi ḓivha zwa uri u na maanḓa, u na mushumo matshiloni ashu dzinani ḽa Yesu. Kha ri thome u bonya maṱo. Khotsi vha ṱaḓulu, Khotsi Mukhethwa, Yehova wa mavhuthu. Ri ṱanganedza tshifhinga hetshi nga ndivhuwo na nduvho. Ndi vhone vha vhoṱhe vho farelwaho nga thendo, ndi vhone vha vhoṱhe vhane vhugala ndi havho. Ri khou rabela uri musi fhungo ḽavho ḽi tshi bva, Khotsi vha ṱaḓulu nga ḽi ri vhonetshele, ri ṱalifhe, ri songo tou ṱalifha fhedzi Khotsi vha ṱaḓulu, ri kone u ḽi shuma, u ḽi shumisa ḽi ri shumele matshiloni ashu, ri takuwe, ri ime Dzinani ḽa Yesu Khristo ro khwaṱha, Ngauri Ipfi ḽa vhone tshithu tshe tshilaho tshi shumaho. Dzinani ḽa Yesu Kristo ndi fhaṱutshedza muthu muṅwe na muṅwe a no khou thetshelesa mafhungo haya uri nga vha tonde vha mu vule nḓevhe dzawe dza muya uri a pfe zwine muya a vhudza tshivhidzo nga dzina ḽa Yesu Kristo. Amen. Vhafunwa, ndi khou tama uri ṋamusi ri ambe nga kufhungo kuṱuku vha ḓivha mara kwa maanḓa mani kune kwa ri Mudzimu na vhone o vha vhala nga ngomu kha pfulufhedziso dzawe. Nga iṅwe nḓila ndi uri, vhone hezwi vhaṅwe vho ima ḽainini vha tshi khou phakha zwine vha fanela u phakha, vhone vha songo ima thungo vha ri khamusi tho ngo vhaliwa, vho vhaliwa kha pfulufhedziso dzoṱhe dza Murena. Ndi khou tama u dzhia zwiteṅwa zwiṱanu fhedzi zwine ndi ḓo zwi ri dzhie hezwo zwiteṅwa ndi vha sumbedze uri vhone Mudzimu o vha vhala. Hezwi arali vha zwi vhona uri Mudzimu o vha vhala, ṋamusi, lino, vha songo vhuya vha takuwa ḽa vhuya vha kovhela vha songo fara tshe Mudzimu a vha fulufhedzisa. Vha thoma u tshi fara nga ngomu muyani wavho tshi sa athu u vhonala khagala, ngauri zwa mbiluni zwa vhuya zwa setha zwa ita zwavhuḓi, hezwi zwa nga nnḓa zwi tou gidima zwi tshi tevhela. Dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya. Vha ḓivha tshithu tshine tsha vha khaedu nga maanḓa kha vhatendi ndi tsha u sa vha na nḓivho ya uri mudzimu mara nṋe u ndzhisa hani u ya mbala ndi tou vha ṅwana o to ḓaho afha muḓini kana ndi ṅwana wa hayani mudzimu o to vha beba nga mafhungo ngo vha ṅwana wa henefha murenani Zwino ngori vha wana vha hanefha murenani, kha vha ḓiphiṋe nga phaṱhutshedzo dze Mudzimu a a dzi vhea. Mudzimu o vha vhala vhone kha fulufhedzo dzoṱhe. Ndi uri vha ḓivha khotsi arali a tshi bva a tshi yo rengela zwiḽiwa kana zwithu vhana, ṅwana muṅwe na muṅwe ane a ḓivha uri ndi ṅwana wa hafho muḓini u tou zwi ḓivha uri ndo vhaliwa. Ane a nga si vhaliwe ndi ane ane khamusi o tou ḓa. Zwino Bivhili i ri ṋea ri vha tsinda vho tou ḓivha nḓala dza uri vhaṋe vha haya Mudzimuni. Haḽeluya! Tshithu tsho thoma Mudzimu o vha vhala vhone kha dakalo na mulalo. O vha vhala nga ngomu dakaloni, o vha vhala uri vhone vha dzule vhe na mulalo, o vha vhala kha uri zwi vha nakele dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha ri dobe kufhungo khoku ri thome kha bugu ya ya yohane ndima na ya 16 ri ye ri vhale verse 24 na 26 16 verse 24 i ri u swika zwino no vha ni sathu humbela tshithu dzinani langa na ndi a zwi ḓivha uri vhane vha ḓo ha vhafunzi nṋe ḓuvha ḽiṅwe ḽiṅwe ndi humbela nga dzina ḽa yesu nga hai Kha vha tende u dzika. Ndi zwone zwine zwa itisa uri vha wane, ngori hezwi vha vhori hezwi ndi a zwi ḓivha. Ndi zwone zwine zwa itisa uri diabolo a vha dzhiele advantage. Bivhili i ri, U swika zwino no vha ni sa athu humbela tshithu dzinani ḽanga. Vha mbo ḓi ṋewa instruction, Humbelani ni ḓo fhiwa, uri dakalo ḽaṋu ḽi ḓale. Nga iṅwe nḓila, humbelani vho iwe, ndi ḓo ni ṋea zwine na khou humbela zwone, uri dakalo ḽi no. Vhone na vhone arali vha khou humbela tshithu vha dzimiwe, dakalo ḽavho a ḽi andi. Ḽi anda vha songo wana? Ḽi anda ngauri vho wana. Zwino uri humbelani uri dakalo ḽaṋu vho iwe ḽi ḓale. Haleluya! Ṱhamusi vhone vha nga ḓi vha vho no rabela vha tshi ḓi ri, Nga dzina ḽa Yesu, nga dzina ḽa Yesu. Ṋamusi kha vha ḓo ima vha ri, Hai, vhafunzi ndo ḽi pfa heḽi fhungo. Ndi na tshithu ketshi tshine nda khou tama u tshi humbela nga dzina ḽa Yesu. Vha ye dzinani ḽa Yesu. Vha litshe experience tshine vha vha natsho, tshenzhemo ine vha vha nayo. Vha litshe nḓivho ine vha vha nayo ngori hu tshi ḓiwa kha ipfi ḽa Mudzimu kha ri nge vhana. A ri nge vhana, ri tende u nga vhana. Ri ri songo ri songo shuma nga experience tsha mulovha, kha ri shume nga zwine Mudzimu a khou amba. I ri verse 20. 6 musi wonoyo ndi hone ni tshi ḓo humbela dzinani ḽanga, huno a thi ri nṋe ndi ḓo humbela Khotsi ndi tshi ni humbelela, ngauri ene muṋe ene Khotsi u a ni funa, nge inwi na mpfuna na tenda zwa uri nṋe ndo bva kha Kristo. I ri vha ḓivha a ri ḽi tshi amba a i khou amba i tshi saukanya nga dzitshaka i tshi ri lushaka lukene mudzimu e-e. I ri, U swika zwino, humbelani tshine na khou tshi tama dzinani ḽanga Yeso, uri dakalo ḽa vhewe ḽiani. Nga iṅwe nḓila, nda vhuya nda takuwa nga dzina ḽa Yeso, nda humbela tshine nda khou humbela nga dzina ḽa Yeso, nda tshi tenda mbiluni yanga uri tshi pfa ndo no ḓi tshi wana. Bivhili i ri, Vha ḓo vha vho tshi fara vhone, ndi tshavho, dzinani ḽa Yeso. Zwino kha vha ḓo ima nyana vhone vha ambe vha, vha, vha ḓivhudze vha ri, Ndi nyaga u humbela tshine nda hetshi tshikene dzinani ḽa Yesu. Vha songo akhuza Murena uri ndo no ḓa, vha songo akhuza Murena. Kha vha tou takuwa nga nḓivho ine vha vha nayo vha ime phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha Yehova. Yehova u ri, U swika zwino, na ni sathu humbela, humbelani ni vheiwe ni ḓo ṋewa. Nga iṅwe nḓila, zwi ḓivheni zwo ri, nga iṅwe nḓila, a vha bve afho vha ime ḽainini vhone. hezwi hedzi hedzi package dzi no khou phakheliwa zwiputu hezwi zwi no khou phakheliwa hu na tshavho nga ngomu a vha ime ḽainini u ima ḽainini ndo takwa vha vha vha vha ita hezwi zwine ipfhi ḽa mudzimu ḽa khou amba ḽa ri humbelani nga dzina ḽa yesu vho ima ḽainini vha tshi fhedza vhone mudzimu u ḓo vha ṋea dakalo ḽavho ḽa amba vho no zwi vhona vhathu arali vha khou fhiwa gifts vha to zwi vhona ngoho khofheni hu tshi hu na dakalo ḽihulu vha songo wanaho gifts vha wana khofheni hu na hu na zwililo zwinzhi nga ndavha ya uri dakalo ḽi ḓa ngauri wo wana zwino murena uri uri dakalo ḽa ṋea ndi ḓa nzhi ḓa nzhi haleluya verse 26 uri a thi khou ri nṋe yesu ndi ḓoya nda ni humbelela a vha ḓo pfha vhone nga iṅwe nḓila ngori vhone vha muṋe wa haya uri ni ḓo humbela vho iwe khotsi nga dzina ḽanga khotsi a ni pfha a ni fha nṋe nda zwi bveledza uri khotsi ene vhone vhugala nga murwa vho iwe dakalo ḽa vho iwe ndi yande dzinani ḽa yesu haleluya kha ri ri vhale bugu ya varoma kei ri vhale varoma 15 Ri ḓo vhala vesi 13, 1 3, 15 vesi 13 i ri, Ene Mudzimu wa fulufhedzo a ni ḓadze dakalo ḽoṱhe na vhuawelo hoṱhe arali no tenda, uri ni simese u vha na fulufhelo nga maanḓa a muya mukhethwa, ene Mudzimu wa fulufhedziso. A ni ḓadze dakalo ḽoṱhe na vhuawelo hoṱhe. Ndi uri, ndi uri tshithu vhone vha tshi wana vha a takala mani vha awela na vhuawelo hoṱhe. Arali no tenda, condition khe, arali no tenda vho iwe. Nga iṅwe nḓila, nda vhuya nda tenda uri Mudzimu nṋe o mmbala kha phaṱhutshedzo, o mmbala kha pfulufhedziso dzawe, nda takuwa nda ya khae nga dzina ḽa Yesu. Bivhili i ri, Arali no tenda vho iwe, Mudzimu nga a ni anḓisele dakalo. Zwino nṋe ndi khou ri vhone lutendo vha nalwo. Vhone vha nalwo, ndi mafhungo o tou ri fhedzi vha lu dzhie vha lu shumise. Ngori hu ḓi nga na tshithu arali u natsho u sa tshi shumise a tshi u shumeli tshithu. Holu lutendo lune vha vha nalwo kha lu vhe lwone lune vha nga vha ya ngalwo Mudimoni, muthu wa Mudzimu. Vha songo ṱuwa nga experience tsha uri hai vhafunzi ndi uri ndo vhuya nda amba na vho mukene vha nthabelela ndi uri ndo vhuya nda ya gai gai gai mudzimu u khou vha ṱoḓa vhone sa individual u khou vha ṱoḓa sa muthu u khou vha ṱoḓa vho tou ima sa muthu ngauri mudzimu a tshi vha lavhelesa ha vha ambi zwiṅwe uri ṅwananga haleluya tsha vhuvhili mudzimu vhone o vha vhala kha phodzo hai o vha vhala kha potso na hedzi nyofho dzine vhathu vha vha nadzo dza zwoṱhe zwoṱhe mara mudzimu vhone kha vha zwi ḓivhe zwori o vha vhala kha phodzo u a khou vha khauntsha kha phodzo vhone irrespective ya uri hu si na ndavha uri vhone vha na tshifhinga tshingafhani vha khou lwala vhone vha khou lwalisa hani vhone vho farwa nga mini mudzimu o vha vhala kha phodzo nga dzina ḽa yesu haleluya ndo ḓela nazwo zwe ndo ḓela navho zwenezwo kha vhaye vha vhone bugu ya ya yakopo vha vhone zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa amba um kha bugu ya ya yakopo kelly ḽi na mafhungo a vhuḓi ane nda khou nyaga uri ndi ndi ndi lavhelese ri a lavhelese bugu ya Yakobo eh ndima ya vhuṱanu ri vhale verse 14 iri verse 14 arali hu na a lwalaho vhukati haṋu vha ḓivha arali hu na a lwalaho vhukati haṋu nga vhidza vhahulwane vha tshi vhidza nga vha murabelele musi vho mu ḓolisa mapfura dzinani ḽa murena Huno thabelo ya lutendo i ḓo tshidza uyo mulwadze, Murena u ḓo mu takusa. Huno arali o ita zwivhi, u ḓo hangwelwa. Ndi uri, uri u vha thusa, Murena a dovha a vha ṋea na bonasi. Ngori u ri, Arali hu na a lwalaho, zwino ndi khou vhudzisa vhone, ndi vhone vho no khou lwala. U ri, Arali hu na a lwalaho, nda ri ndi vhone vho no khou lwala na. Murena u ri, Ndo vha vhala kha photsa. Tshine vhone vha ita khetsho vha takuwa vha ima ḽainini ya phodzo and ḽainini ya phodzo kei i ri arali hu na a lwalaho arali hu na eh, arali hu na a lwalaho vhukati haṋu nga a vhidze vhahulwane vha tshi vhidza nga vha murabelele musi vho muḓolisa mapfura dzinani ḽa murena huno thabelo ya lutendo i ḓo tshidza uyo mulwadze murena u ḓo mutakula hafho thovhoni he vhone vha lala hone ha kha iyo pain ine vhone vha vha nayo kha kha kha zwenezwo zwine vhone vha vha nazwo a- a zwina ndavho zwi ima nga tshivhumbeo ḓe murena uri kha vha vhidze vhahulwane vha tshivhidza vha vha vhee zwanḓa ende uri thabelo ya lutendo i ḓo tshidza uyo mulwadze Ha- heyi thabelo ya lutendo i, Vha vhuhulwane vho no khou vhidziwa vha tshi vha vhea zwanḓa, vha khou vha vhea nga u tenda. Holu lutendo lwavho lu no khou, ndi lwone lu no khou ṱanganedza, ngauri ndi thabelo ya lutendo. Hu pfi, Ṋamusi arali vho ita zwivhi, Mudzimu u ri, Ni ḓo vha hangwela. Uri hu na huṅwe u lwala hune ha lwala, ha lwaliwa ngauri hu na zwivhi zwo fhiriwaho ngazwo. Mara Mudzimu wa ṱaḓulu o vha vhalaho kha phodzo, u ri, Kha vha ḓe, mara kha vha rabelele Iwe vhone. Dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Zwine zwa amba uri Mudzimu o vha vhala. Kha vha ḓe vha vhone kufhungo kuṅwe kho ku kha Pisalema 107. Vha vhone kufhungo ko dzulaho, hoku kufhungo ko dzula zwavhuḓi. 107 ri vhale verse 20. Pisalema 107 ri vhale 20 yayo. I ri, A ruma fhungo ḽawe, a vha fhodza, a vha bvisa madindini avho. Hmm. a ruma fhungo ḽawe fhungo ḽe a ḽi ruma khe nṋe arali hu na a lwala u nga vhidza vhahulwane vha tshi vhidza a ruma fhungo ḽawe a vha fhodza a vha bvisa madindini zwine zwa amba uri ro vhaliwa manivho and arali kuri a vha bvisa a huna murafho wo vhetshelwaho nnḓa a huna lushaka ahuna mbeu yo vhetshelwaho nnḓa Ndi munna, ndi mufumakadzi, ndi murema, ndi mutshena, ndi mumini, ndi mumini, ndi mumini, as long as vhone vha nḓuni ya Yehova vho vhaliwa nga ngomu na kha phodzo yeneyo dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Zwino iri a ruma fhungo ḽawe, a vha fhodza, a vha ṱomola na madindini a vhoṱhe. Ndi khou rabela ndi ri nga dzina ḽa Yesu, vhone kha vha ṱomowe afha. Kha vha ṱomowe dindini ḽeneḽo, ngauri fhungo ḽavho o ḽi ruma a ri, Ndi nṋe Yehova Mufhodzi wavho. Na vhone kha vha takuwe vha tshi ri, Ndi Yehova ndi Mufhodzi wanga, ndi Mutshidzi wanga, ndi ndamulelo yanga, ndi vhukhudo hanga, ndi ndamulelo yanga ine nda mu vhona ndo khakhelwa, dzinani ḽa Yesu. Haleluya! So, kha vha zwi ḓivhe zwa uri vhone vho vhaliwa kha Potso. Zwa uri zwi dzhia tshifhinga tshingafhani, zwo ita mini mini, ndi, ndi, ndi, zwo dzhia nga u ralo, zwo luga. Mufumakadzi uḽa wa vhulwadze ha ṅombe ane tshifhinga tshoṱhe ra mu amba, ho pfi o lwala miṅwaha ya fumi na mivhili solid, zwi tshi khou mu konḓela, a ita zwoṱhe zwine a kona, mara ḓuvha ḽe a zwi ḓivha zwa uri ndo vhaliwa, Hai! Ḓuvha ḽe a tou zwi ḓivha uri ndo vhaliwa kha phodzo, o mbo ḓi ri taku-taku. Mbilu yawe ya zwi vhona nga iṅwe nḓila, ya ri, Ha-a, ṋamusi ndi khou nyaga u ita tshithu tshithihi, nyaga u kwama lupendelo lwa nguvho yau. Ṋamusi ndi, ndi, ngori vha vhona tshithu tsha takuwa mbiluni yau, wa vha na, na, na, na, na tshithu tshine wa fanela u tshi ita. fhungo ḽa takuwa mbiluni yavho a ḽi vha dzudzi vhona ni vhona fhungo ḽa zwitshele ḽa tou vha tumba zwavhuḓi mbiluni a ḽi vha dzudzi vha tou takuwa uri vha boḓe vha yo vhidza wanga hafho vho vhudza neiba vho vhudza khonani mafhungo ngori tshithu tsha dzula mbiluni tshi fanela u vha takusa na phodzo heyi i fanela u vha takusa dzinani ḽa yeso ya ri ndo vhaliwa kha phodzo nga dzina ḽa yeso ndi ita tsha uri zwithu zwanga zwi tshimbile dzinani ḽa yeso khristo haleluya khou tenda uri Murena u khou amba navho vhone muthu wanga. Ndi khou tenda uri Murena o tou dzula o vha humbula. Vha zwi ḓivhe zwo ri Murena a tshi priphera hezwi, na vhone vho vha vha nga ngomu khazwo, nga dzina ḽa Yesu Kristo. Tsha vhuraru, Mudzimu o vha vhala kha tsireledzo. O tou vha vhala kha tsireledzo arali a vha vhala phisalema 91 a ri ḓo vhala phisalema 91 ri ri ri ḓo i vhala ri ri ri ḓo i jamba mara ri thome kha wani mani ri ḓo fhufhela ri kha kha 14 na 15 kha kha wani i ri we a dzula vhudzumbamoni ha wa ṱaḓulu ṱaḓulu o lala murunzini wa mukona zwoṱhe Ndi amba na Yehova nda ri, Vhukhudo hanga, thavha yanga, Mudzimu wanga ane nda mu fulufhela, ngauri ndi ene we a ntshidza tshikwekwene tsha murei na lufuni lwa maṱhupho. Vha khou vhona Dafita mupisalema u khou imba zwirendo hafha u ri, Yehova o ndzudza vhudzumbamoni hawe wa ṱaḓulu-ṱaḓulu, o nndadza murunzini wa ene Mukonazwoṱhe. Ndi amba na Yehova nda ri, Ndi vhukhudo hanga, ndi ndi mutshidzi wanga ane nda mu fulufhela. Zwino ndi khou ri, Mudzimu vhone o vha vhala, a vha dzudza vhudzumbamoni hawe ha ṱaḓuluṱaḓulu. Nga iṅwe nḓila, o vha dzudza tsireledzoni. Shango heḽi ḽo vhifha. Shango heḽi ḽi na dzi tshaḽenzhi nnzhi, ḽi na thaidzo nnzhi. Shango heḽi a ḽo ngo dzudzana nga nḓila ine mudzimu a khou takala ngayo misi yoṱhe mara hu na riṋe vhane mudzimu o ri vhala kha tsireledzo nga dzina ḽa yesu halleluya are vha vha vhala vesi 14 i ri ye yeneyo 91 ndi ḓo mu tshidza ngauri o nambatela ndi ḓo mu khudisa ngauri u ḓivha dzina ḽanga u khou mmbidza ndi ḓo mu araba ndi naye musi o khakhelwa ndi ḓo mu ṱomola na muhulisa Mudzimu arali o amba ngo ralo ho ngo vha vhala shame o vha vhala o vha vhala kha tsireledzo. Ndi zwone zwine onoyu Dafita a dovha amba ari Yehova ndi mulisa wanga thi nga shayi tshithu, u ntshimbidza a tshi nnyisa nḓilani dzo lugaho a tshi itela dzina ḽawe. Zwino kha kha yeneyo 23 verse 4 ya ri naho nda tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu a thi ofhi vhuvhi ngauri u na nṋe ṱhonga yawe na mbaḓa yawe ndi zwone zwine zwa mphumudza na vhone vha tshi vuwa vha ri mini nga matsheloni vha vuwa vha ri mini ndi a vha fhembeledza muthu wa mudzimu Zwa zwino ri khou tshimbila ro ro humbeliwa nga muvhuso washu uri hu vhe na lockdown i kho ḓi isa zwino ri kha level three ngo ralo ngo ralo ngo ralo nga ndavha ya uri hu na dwadze ḽine ḽa kho tswenya ḽo dzinginyaho ḽifhasi ḽoṱhe. Mara ndi vha vhudze vhone hu na mudzimu muhulu hu na mudzimu a re nṱha ha dwadze ḽeneḽo ḽi no kho ambiwa. Vha songo tenda u ima vhone, vha amba nyofho dzine vha vha nadzo, kha vha ambe lutendo lune vha vha nalwo Mudzimuni, uri vhukati ha zwenezwi Mudzimu ndamulelo yawe vha wane o vha vhala khayo ya u fhola na u tsireledzea, dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Ngauri afho o ri, Ndi nae musi o khakhelwa, U khou mbidzela, ndi ḓo mu aravha, ndi ḓo mu ṱomola nda mu hulisa. U khou amba uri u ḓo vha ṱomola vhukati ha zwoṱhe zwi tshinyaho zwi dinaho dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Ndi khou tama uri vhone vha ime vha ime vho khwaṱha vho farelela ngauri ndi mudzimu a sa shanduki ndi mudzimu wa lini na lini haleluya Tsha vhuṋa, Mudzimu washu ndi Mudzimu ane o vha vhala vhone kha u bvelela. Mm, o vha vhala kha kha u bvelela uri vhone vha bvelele. Arali hu na muthu a sa tami vha tshi bvelela ndi diabola. a hu na tshiṅwe tshithu tshine tshi khou tama vhone zwavho zwi sa zwi tshi vhilingana na u fa vha fa ndi diabolo mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu u tama vhone vha tshi bvelela vha khou i humbula bugu ya ya ya ya ya yohane wa vhuraru ndimana ya vhuvhili i ri mufunwa ndi tama zwoṱhe zwo u nakele u vhe na mutakalo vhunga na muyani wa u zwo u nakele ndi tama zwoṱhe hai u khou tama bisinese yawe i tshi tshimbila ha khou tama vhone vha tshi lala na nḓala ha khou tama vhone vha tshi lala vha tshi khou gungula vha tshi thetshelesa egwitha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhusiku hoṱhe ee u khou tama vhone zwi tshi vha nakela vhunga na muyani wavho zwo vha nakela zwo vha nakela ḓuvha ḽe vha ṱanganedza khristo zwo mbo ḓi vha nakela vha vha vho redzhisitara zwino uri ndi mufunwa kha vha pfa uri vha vhidza A vha vhudzi nga ḽiṅwe iṅwe nga iṅwe nḓila uri mufunwa ndi tama zwoṱhe zwo nakela he vhone mudzimu o vha vhala na musi arali muṅwe muthu o vha o no vha vhudza a ri vhone vhone a hu na tshine vha ḓo vhuya vha dovha vha kona vha ḓo fa vho rali vhone vha ḓo fa vha tshi tambula vha tshi tanta hani a si zwe mudzimu amba zwe mudzimu amba uri mufunwa kha vha ri ndi ḓo sokou tou fhira nga vha ḓivha zwo ri Ngei ṱaḓulu zwi a ḓivhiwa uri vhone vha gai. A vho ngo, a vho ngo tou ṱaha ṱaḓulu hune ha pfi a ri ḓivhi uri vha nga gai. U tou vha ḓivha Mudzimu uri vhone vha hone fhano. U a zwi ḓivha zwa uri vha henefho muṱani honoyo. Ende u a zwi ḓivha zwa uri vha hafho muṱani vhone vha takula lutendo, vha a kona u takuwa buseni a vha vhea kha zwa nṱha nga dzina ḽa Yesu Kristo. Haleluya! By the way ndi khou tama uri ri vhone bugu yavhuḓi nga maanḓa kha vha ḓo pfha mani vhone bugu ya Samuele ya u thoma kha vha ḓo pfha zwine Yehova a amba a tshi itela vhone mulanda wawe vha pfhe zwine bugu ya Samuele ya amba zwone Samuele ya u thoma ndimana ya vhuvhili eh Samuel ri thoma ndimana ya vhuvhili vha vha ḽi humbule zwavhuḓi vha ḓivha vha to ḽi humbula zwavhuḓi vhuḓi vha dovhe vha dzule no ḽi sedza vha to ḽi sedza vha zwi ḓivhe zwori a tsina mudzimu wa amba nga havho mani u a humbula nga havho vha ḓivha ḽi ḽi a fhungo ḽi na ngelekanyo dzawe nga ha vhone ndi dza vhuḓi fhedzi. Zwino kha vha vhone Samuele yo thoma ndimana ya vhuvhili ri vhale verse 8 and 9 i ri muheḓana u mu bvisa kha mabusi hmm? muheḓana ndi muthu ane hayi hana zwithu zwingana mani khou ḓi tambulela mara uri muheḓana wa mu bvisa kha mabusi muṱoma u mu takusa tshikani we a vha a tshi ri a tshi ri ndi nga si kone tshithu u wa mu takusa tshikani U mu dzulisa na vhaṋe vha shango, u mu dzudza bvungwi ḽa vha ifa ḽawe. Mudzimu wa kona u vha takula vhone, a vha dzudza kha ifa. Ndi ngauri o fara dzithikho dza shango nga zwanḓa, ḽifhasi o ḽitika ngadzo. Mudzimu hoyu o tikaho shango, Mudzimu hoyu o faraho shango ḽoṱhe, u ri muheḓana u a mu bvisa boseni. wa mu ṱomola zwine zwa amba uri kana vha muheḓana mudzimu vha vhala kha pfulufhedzisa kana vha muṱoma mudzimu vha vhala kha pfulufhedzisa kana vha tshisiwana mudzimu vha vhala kha pfulufhedzisa vha songo tenda diabolo a vha vhofha nga vhusiwana A vha vhofha ngauri vhone a vha na tshavho. A vha vhofha ngauri vhone a vha na wa havho. Vha na wa havho, ndi Yehova Musikaḽeṱaḓulu na shango, ane a khou ri, Ndi a mu ṱomola nda mu hulisa. Hee vhoiwe, vhoiwe vhane na kha ḓi vha vhaswa, ni a zwi ḓivha uri ndi lufuno lwa Mudzimu uri zwi ni nakele ni vhe na tshaṋu, um shango heḽi ni ḽi vhuse. vhone muthu muhulwane a si ri vhone ngori vho no aluwa vha ḓo ri ha nṋe ro no aluwa ha ri kha ḓi ita mini kha nzulele ine vhone vha vha khayo vha songo pfha vha tshi tambula vha songo vha pfha vha tshi tambula ngauri muheḓano wa mu bvisa boseni haleluya vha nga to tambula fhedzi arali mbilu yavho i sa tendi u tenda mudzimu vha vhuya vha tenda u tenda mudzimu vha songo tambula Ngauri u tou ri, Ndi tama zwoṱhe zwi vha nakele, dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Ndi tshithu tsha vhu, tsha vhuṋa tshine nda khou amba navho vhone, uri Mudzimu u tama vhone vha tshi bvelela vha dovha vha kunda. He? Vha tshi bvelela vha dovha vha kunda. Ndi zwone zwine Ipfi ḽa Mudzimu kha Vhakorinta ḽa amba uri, Ee, ndi zwone zwine nda ḓo ḓi renda Mudzimu ngazwo, ane ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe a nṋea gundo nga Murena wanga Yesu Kristo. He leads me into triumph, u, u, u mmbea kha gundo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nga u tenda hanga kha Kristo Yesu. Nṋe na vhone ri vha gundo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe Zwigwekwene zwa Murei, ri vha gundo nga Kristo Yesu Murena washu. A vhu lu dzula vhu dzumbamoni ha wa ṱaḓulu u ṱaḓulu lwo ra murudzini wa Mukonazwoṱhe. Mudzimu u tama riṋe ri tshi bvelela. U tou zwi tama, u tou zwi tama. Ende arali Mudzimu a tshi zwi tama, nṋe thi zwi tami nga mini? Nṋe ndi a zwi tama. Ende nga nṱhani ha hezwo, ndi ima nda ri, Yehova ndi wa mavhuthu, tshine a fulufhedzisa wa tshi kona. Ndi ḓo bvelela dzinani ḽa Yesu. Zwone zwine nda fara ndi nda tenda uri a zwi weli fhasi ngauri Yehova wa mavhuthu u tama zwi tshi nnakela. Na vhone kha zwi ralo ṋamusi. Kha vha rembuluse muhumbulo houḽa wa u tambula ma. Kha vha u rembuluse muhumbulo wouḽa wo ri thi wo dzulisa zwone, vho dzulisa zwone. As long as mbilu yavho yo lavhelesana na Murena dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Tshithu tsha u fhedza. Vha zwi ḓivha zwa uri Mudzimu u tama u fhindula thabelo dzavho. Mudzimu o vha vhala vhone kha phindulo. Ndi uri arali hu na phindulo dzine Mudzimu a funa u fha vhathu vhoṱhe vhane vha khou mu vhidzelela na yavho i nga ngomu. I nga ngomu phindulo yavho. Haleluya! Kha vha ye vha tshimbile na nṋe ri vhone bugu ya Yeremia khei. Mani vha, vha tou pfela vho ri Murena a tshi amba u tou ri mini? Ah, hezwo ndo, ndo zwi funa mani. 33 Yeremia ri vhale ndimana ya vhuraru. Hai, yo thoma zwavhuḓi zwone na? U mmbidze, ndi ḓo aravha, nda u vhudza zwithu zwihulu zwi kanukisaho zwine wa sa athu u zwi ḓivha. U mmbidze. A i ngo ri u ndilele, a i ngo ri u nngungululele, a-e, i ri, U mmbidze, u mmbidze, ndi ḓo, ndi ḓo aravha, nda u vhudza zwithu zwihulu zwi kanukisaho zwine wa sa athu u zwi vhona. Nga iṅwe nḓila mudzimu o lindela vhone vha tshi mu vhidzelela o lindela vhone vha tshi mu vhidzelela ende vha tshi mu vhidzelela a si sokou ṱavha mukosi ndo mu ndo mu humbudza zwe a amba khotsi vha ṱaḓa uri ndo ḓa phanḓa ha tshifhaṱuwo tshavho ndo pfha ipfhi ḽa vhone tshi ri na tshini tshine nda humbela dzinani ḽa yeso ndi ḓo tshi wana tshine nda khou tshi humbela khetsho ndi khou humbela uri Khotsi vha ṱaḓulu, hezwi ni zwi ṱanganedze, ndi khou zwi tama nga nnyi? Ni khou zwi tama nga heyi nḓila. Vha khou mu vhidzelela. Yehova u a vha pfa ngauri u a vha vhala nga ngomu kha prosperity, u a vha vhala kha u bvelela dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha ri ye ri vhale eh, bugu ya Mariko 11 vha vhone Mariko 11 verse 22. na yone ndo i vhona vha ḓivha nda vhona nda vhona nda vhona dakalo ḽa murena mani vhone nda vhona dakalo ḽa murena na nṋe nda amba nda ri dakalo ḽa murena ndi maanḓa anga mariko 11 a ri vhale verse 24 24 i ri vha thetshelese vhone eh, 11 verse 24 i ri ndi zwone zwe nda amba ndi ene muṋe kristo yesu Ene Tshifhe Muhulu, hoyu o dzulaho tshanḓani tsha uḽa tsha Mudzimu, ane a dzhia zwidzimu zwashu a zwi hezwisa Mudzimuni, ndi amba dzithabelo dzashu. U ri, Ndi zwone zwe nda amba ngazwo nda ri, Zwoṱhe, zwingana? Zwoṱhe zwine na humbela thabeloni, ni tende uri ni ḓo ṋewa, ndi hone ni tshi ḓo fhiwa zwine na humbela. uri zwoṱhe ende vha khou zwi vhona ho ngori he vhewe vhaisiraele zwoṱhe zwine na humbela he vhewe majuta he vhewe vhamini o ri zwoṱhe zwine na humbela thabeloni mo iwe ni tende uri ni a zwi wana ni a wana nga iṅwe nḓila hezwi vha tshi ya thabeloni kha vha ye mbiluni yavho vha tshi ri tshi fanela u ḓivha nazwo zwi fana na ṅwana a khou gidimela kha mubebi wawe a khou nyaga uri a thusiwe u tea u ya nga nga nga nga mafulufulu oṱhe ngo zwiḓivha zwori u ḓo mu thusa khotsi ashu wa zwiedza a sa balelwi nga tshithu uri zwoṱhe zwine na humbela thabeloni ni tene ni ḓo vha ḓivhai tshiṅwe tshifhinga diabolo hana muya wavhuḓi ngori iṱali a si wavhuḓi u ya shanda mafhungo a no zwipfa bivhili ri zwoṱhe zwine na lila phanḓa ha mudzimu u lila ha khou amba hihihi ndi zwone na ḓo zwi wana vhone vha swika vha vha lila nge vha sa khou amba tshithu hafho vhone vha swika vha ima phanḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu vha sokou kowela vha kowela vha kowela vha kowela mbabvu dzi ḓo vhavha a vha nga wane tshithu Ngori fhungo ḽiri zwoṱhe zwine na humbela thabeloni nga iṅwe nḓila ni ṱoḓa namba na ri ndi khou humbela na ri nṋe ndi khou humbela eh tshikene kha vhone thi ṱoḓa nda ri ndo vha ndi khou humbela vho Jesi ngauri zwino wa rothola ndo vha ndi khou humbela vho muṅwadzi ndo vha ndi khou humbela vho tshikene vha tshi ḓivha tshine nda khou tshi humbela mudzimu u khou nyanga zwenezwo Havho nyaga vhone vha soko swika vha ri mudzimu u to zwi ḓivha zwoṱhe zwine nda khou nyaga ndi ṅwana wau ee zwoṱhe zwine na humbela thabeloni ni tende vho iwe uri ni a wana ndo zwi ṋewa nga iṅwe nḓila ndo ni vhala vho iwe mara ni khou ṱoḓa mini vhone vha tshi swika vhengeleni vha ḓivha vhone ara vha swika vhengeleni vha soko ima phanḓa ha khauntara vha pfumba zwanḓa ndi khou amba mavhengele alane vha ima murahu khauntara hahulu kana a sina countara vhona vha si khou swika eh, hafhaḽa nga ngomu eh, shoprite vha si khou swika vha ima vha pfumba zwanḓa tshi tevhela u khou vhidzwa mapholisa a pfhi mpengo u fara nga ndavha yo uri vha nga vha ḓivhi tshine vha khou ṱoḓa mara vha ima murahu countara houḽa wa countara u khou nyaga u ḓivha uri vha nyaga mini vhone vha ri ndi nyaga swigiri ndi nyaga muno a vha dzhiela tshine vha khou ṱoḓa mudzimu o ima u khou lindela uri khauntarani heyi ine vha vha a vha nayo vha khou ṱoḓa mini vhone tshine vha khou tshi ṱoḓa vha ri ndi khou ṱoḓa phodzo ndi khou ṱoḓa zwikene zwikenengene ndi khou ṱoḓa vhuṱali ndi khou ṱoḓa mini mini shelfuni dzawe murena u nazwo zwine vhone vha khou zwi ṱoḓa hai u na zwo zwine vha vha khou zwi ṱoḓa mara kha vha vhone o vha vhala nga ngomu uri kha vha ḓe vha dzhie mara vha sokou swika vha ima mudzimu vha sokou vha phaphela hae o no ḓi vha phaphela kale musi a tshi ri tshilidzi tsha mudzimu tsho vha eḓana vhone maanḓa awe a khonyela hone vhone vha shaya nungo zwino kha vha ḓo ri vho ima phanḓa awe vha mu vhudze zwine vhone vha khou ṱoḓa ngori vho vhaliwa ndi uri ansara yavho mudzimu u nayo ende a i secret a yo ngo dzumbama i khou tou nyaga vhone fhedzi vha tshi vha khagala ṋamusi ndi khou vha fhembeledza nga dzina ḽa yesu kha vha ḓo imanyana kha u gungula kha vha ḓo imanyana kha mbilaelo vha ime phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha yehova vha ri khotsi vha ṱaḓulu ndi ima nṋe nga lutendo vha ri na tshini tshine nda vha mu vhudze murena murena u a pfa thabelo yavho dzinani ḽa yesu kristo afho vha fhala vho zwi pfa tshi khou amba kha vhaheveroni Arali ri tshi ya kha bugu ya, ya, ya, ya, ya, ya Vhahevheru 4:16, i ri, Iḓani vhoiwe khuluṋonini ya khathutshelo, ni ṱanganedze tshilidzi, ni lamulelwe zwo fanela. Iḓani kha khuluṋonini ya khathutshelo vhoiwe. Iḓani, iḓani hune Mudzimu o ḓala khathutshelo.

verse 14 mm, eh, kha 91 ri ri vhale verse 14 vha zwi ḓivhe zwori mudzimu vhone o vha vhala kha phindulo ya thabelo ine vhone vha i rabela verse 14 iri eh 91 verse 14 ndi ḓo mu tshidza Ngauri o nnambatela, ndi ḓo mu khudisa, ngauri u ḓivha dzina ḽanga. Verse 15, U khou mmbidza, ndi ḓo mu aravha, ndi nae musi o khakhelwa, ndi ḓo mu ṱomola nda mu hulisa, ndi ḓo mu fusha vhunzhi ha maḓuvha a vhona u tshidza hanga. Vha khou vhona? Provision yo itiwa, mbetshelwa yo dzula yo itiwa i tshi itelwa vhone. Heyo mbetshelwa yo itiwa i tshi itelwa vhone, vha songo vha songo vha na zwiṅwe, kha vha i dzhie vha i shumise. Ndi avho Ndo ḓela zwenezwo ṋamusi uri ndi vha vhudze uri Mudzimu o vha vhala kha, kha, kha, kha, kha pfulufhedziso dzoṱhe dze a amba. Mudzimu o vha vhala. A si hezwi fhedzi, ṋamusi ndo ri ndi zwi vhee ngo rali, Arali Murena a ntendela, ndi ḓo vhuya navho nda dovha nda vha sumbedza zwiṅwe, ra, ra, ra, ra zwi vhona zwe Mudzimu a ri vhetshela zwone. Tshiṅwe tsha u fhedza khetshe ndi Mateo 7. Mateo 7 vha vha vha pfha uri mudzimu vha ḓivha o tou vha ndi uri o ri- o ri u ri funai a ri- a ri vulela nḓila vha ḓivha mudzimu ho- ha, ha, ha, ha iti eh, thai na khube uri vhone vha vha vha to ri i nga gai i nga gai i nga fha tshanḓani itshi kana i nga tshanḓani itshini hai ya, ya, ya mudzimu u to ri e vha zwi vhona zwo ri kha i tshanḓani tshenetshi 77 Mateo i ri humbelani ndi hone ni tshi ḓo fhiwa ngo i straight forward humbelani ndi hone ni tshi ḓo fhiwa ṱoḓani ndi hone ni tshi ḓo wana omba ombani ndi hone ni tshi ḓo vulelwa ngauri vhoṱhe vha humbelaho vha ḓo ṱanganedza a ṱoḓaho u ḓo wana a omba ombaho u ḓo vulelwa Tshine tsha khou ṱoḓea kha vhone fhedzi ndi uri vha takwe vha ite ḽiga hezwi vha ita kwa vha tshi ita ḽiga mudzimu ene muṋe u khou vha u khou vhafha zwine vhone vha zwi ṱoḓa ndi fhedza nga uri muthu wa mudzimu kha vha zwi ḓivhe ṋamusi kana vha vho vha vho vho vho vhilaela nga tshenetsho tsho vha vhilaedzaho vha tshi vho vhona nga zwithu zwavho a zwi khou tou Dzhena nḓilani. Kha vha zwi ḓivhe uri mara Mudzimu o vha vhala vhone, o vha vhala kha pfulufhedziso dza dakalo na mulalo, o vha vhala kha pfulufhedziso dza phodzo, o vha vhala kha pfulufhedziso dza tsireledzo, o vha vhala kha pfulufhedziso dza u bvelela, o vha vhala kha pfulufhedziso dza u fhindula phindulo dzavho dzoṱhe, nahone nga nḓila yone, Dzinani ḽa Yesu. na ndi khou vha fhembeledza nga dzina ḽa yesu khristu ndi kuri namusi vha songo takuwa hafha vhone vha wana mudzimu vha songo ḓivha zwori o vha itela mini ngori o tou vha vhidzela zwenezwi uri a vha ṱomole a vha hulise dzinani ḽa yesu haleluya kha ri bonye maṱo khotsi vha vhugala khotsi mukhethwa vhuthu havho ndi ya lini na lini vho ḓiwa nga mirafho na mirafho ya vhana vha tenda dzina ḽavho Tshilidzi tshavho kha u tsivha ṱaḓulu tshi fhirisa u ṱalukanya hashu. Ri a tshi vhona. Ri khou livhuwa zwe vhone vha tou ri tonda vha ḓidine Khotsi vha ṱaḓulu nga u ri fhembeledza uri ri zwi ḓivhe zwa uri kha pfulufhedziso dzavho dzoṱhe vho ri vhala nga ngomu sa vharwa na vhananyana vhavho. Khou rabela uri muthu muṅwe na muṅwe o thetshelsaho afha Khotsi vha ṱaḓulu nga a fhiwe muya wa vhuṱali a kone u doba zwo mu eḓanaho, a kone u zwi shuma, zwi konadzee. Afho vhone vha tshi fulufhedzea Khotsi vha ṱaḓuluwa, vha sa ambi, vha shanduka, vha sa vhe na murunzi wo rembuluwaho, vha sa sotuki, vha sa ngi Ṅwana wa muthu, nga vha tonde, vha ite nga vhuthu, Dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Khou fhaṱutshedza u vhalwa ha fhungo ḽeneḽi. Amen. Khou vha humbela vhone nga Dzina ḽa Yesu, uri u bva ṋamusi, Kha vha zwi ḓivhe uri Mudzimu o vha vhala, na vhone vha ḓivhone sa muthu a re phathi ya zwe Mudzimu a vha fulufhedzisa nga dzina ḽa Yesu Kristo. Amen.